Yo, tɔgbuiwo, menyi balo o. Ame aɖewo gblɔna be mía tɔgbuiwoa, womeŋlɔ agbalẽ aɖeke da ɖi o. Enya ma mele eme o. Ne èkpɔ afã kaka, ne kpɔlia dzeanɛa, womeŋlɔnɛ ɖe anyia? Woŋlɔnɛ. Ta menye yevu va fia mí eŋuŋɔŋlɔ ye. Ne èfã du da ɖia, le tsã le blema mea, ne woka afã alo ne woka du faa, kpɔlia ke dze anyi. kple enyea ko dzeanyia woŋlɔnɛ ekatã ko dana ɖi menye kpɔlia ɖe ɖe dza o ŋma mia tɔgbiwo ŋlɔ daɖi le blema me koko daɖi ye yevuwo va trɔ asi ŋti wova trɔ zu ŋka the old testament. Mia tɔgbiwo ŋu ye woŋlɔ tsa hilogriphic writing wo wɔ menye natso ŋgba abcd ŋlɔŋlɔwo wɔ ɖewo ŋlɔna ŋua etana ŋua abe aleyike E, mia tɔ tsɛ ni so. Wo wɔ ne ne ne ne mo ŋlo ŋu tsɛ ma. Ŋma ko ne yevuo fi be enye Hebrew language. Wo be yo ŋlɔ da ɖi ta ne mie be wo ŋlɔ na ŋua. Me ma me fia ABC di fɔ kpe he ya fi ŋuo nye. Exodus chapter 20 verse 24.

Ne mia kɔ akɔ wɔ ŋka vɔsa mekpli. Noba ɖe ameya kawo o wɔna Mawu gã be sewawo dzi ɖe makawoe o wɔnɛ. Uh, first of all, I extend my greetings to all the listeners and the viewers of Kabacha TV and uh, I'm very grateful to be called upon this afternoon for the uh, the interview. Uh, ngi ko me jibe ma gblɔ ko nye be mia tɔwa uh, me da kpe ne me shia me ɖe ale yi ke woyɔ mi be ma woyɔ be ma ƒo nu ne edua dza alo ngi ke dzi yim. Uh, nyateƒe uh, ɖoko dze kɔtɔe be Míaƒe subɔsubɔwo sugbɔ yi ke be ame aɖewo tsɔnɛ be subɔsubɔ ɖeka ya la, ezu gbɔgbɔ vɔ̃ tɔwo ƒe subɔsubɔ. Gakea, e, míedi be míagblɔ na amewo be menye nenema wòdze be wòanɔ eme o, elabena, e, eŋu no ʋea, medɔ kpo mama o. E, in, in a nutshell, let's say we have, in Ghana we have

We don't have to be in our slumbers anymore. Ɛɛ, nu yi ko gblɔm mele kpuie koe nye be míaƒe tsiƒoɖiwɔnawo ɖe, alo míaƒe dekɔnua, ale yi ke míenye subɔsubɔ wɔme eve alo wɔme etɔ̃ le dukɔa ya me, yi ke be míe e, ewɔna nu sia nu, wogblɔna ne míawo hã be míawo hã míele edukɔ me. Gake ne míekpɔe, Dzudzɔŋkeke mele mía dekɔnu ŋutɔwo si o, ɖeko nye ŋi yi ke míeva kpɔ ŋkɔtɔe ko be míaƒe dziɖuɖuawoa, ɖeko emia te ŋu ɖa wo ŋu ɖum emi, agba tem emi. Ta míawo hã míe dzidzim be eƒe hea me ŋu wova de asi ne 2024 mía tɔ dekɔnu ŋutɔwo katã no kpa asi ɖe mía ŋu. Mía ʋli míaƒe dekɔnua ta yi ke be mía xo dzudzɔŋkeke yi ke be dzudzɔŋkeke mawo míe gbɔgblɔm be míaƒe voduawo. Woyina fe le ƒedzinu atɔ̃ ƒe ŋkeke wuiatɔ̃ gbe, yi ke feyiyi ma, ne woyie vɔ, wogbɔna le ƒedzinu adea ƒe ŋkeke adea gbe, wuiatɔ̃ gbe. Yi ke be ne wogbɔ gbɔ ma, míeɖona azã gã aɖe ɖuna na wo, yi ke be míetsɔ dona woe zɔe na wo. Ta mía me sia me dzi be no kpa asi ɖe mía ŋu ne mía a tutu enya hɛawo a ɖo ɖe mía ƒe dziɖuɖuawo gbɔ wɔ na mí dzudzɔ ŋkeke. Míɔ hã mía dekɔ ŋutɔ ɔ, ne ga nye ƒedziŋu atɔ ƒe ŋkeke wui atɔ gbo lɔ ɖo, ƒedziŋu adea ƒe ŋkeke wui atɔ gbo lɔ ɖo aɖo ɔ me vea katã wokɔ ne mí hã. Ne ŋkeke ma ɖo ɔ, mía ɖui ko abe aleke a ko Kristotɔwo ho gblɔna be yewo Christmas ɖum, yewo Easter ɖum. Mía ɛ, mía tɔ Moslems wo ho gblɔna be yewo. Eid al-Fitr kple Eid al-Adha mawo ɖum a? Míaɖui. Enya kpi ya ko kɔm míele ne Kabacha TV be nekakɛ ne mí yi ke be wòade edua dza gbɔ elabe míenya be Kabacha TV a ele Ashanti Region ne mí yi ke be woana enuwo nado go, enuwo nedo go yi ke be míawo hã. Míaxo dzudzɔ ŋkeke ma loo. Akpe ne mi. Yo, a, a, a, akpe na wò be ègba e, e, na mí enya ke. Ɖa, le dekɔnu ƒe nuwɔnawo me, mídi be nàna mí nane vɛ̃ abe enusɔsrɔ̃ vɛ̃ aɖe, be ne míawo Yuitwo, be míasrɔ̃ nane akɔ tso eme. Yo, akpe.
E, nui ko magblɔ fia kpuia le nusɔsrɔ̃ gomea? Le dekɔnu ƒe nya ŋua, taflatsikafla, e, ame geɖewo tsɔnɛ be. Gbegblẽ ko wònye. Gake mía ame aɖewoa, míenya be ne ebe yeadzi nyateƒea, ne ebe yeadzi nyateƒea, afia godzia, ye nye dekɔnu ŋutɔwo gbɔ nèkpɔ ge le, elabe enu geɖewo le eme. Gake hafi nàge ɖe dekɔnu mea, magblɔ ne mía tɔ sɔhɛ ɖe sia ɖe be,